Central Lairam Longtlai in Dalairam Times min in an kut kan in tlaih hna. Thong nih kuleruk vau te zarh thumnak thong thanhnak kan neih lai caah adi dongh tiang rak ngai cio ding in kan in sawm hna. Thong thanh tu Mang Ben Sung. CDF Thantlang Commando Leader Salai Van Nun nunnak liam Thongnih kul ruk vaute hleithum ah CDF Thantlang Commando Leader Salai Van Nun cu a nunnak a liam. Bual information nih cun bual peng lawng nih si loin Chin hriamtlai dihlak zong nih kan i bochan tukmi Banawhtlang khuami CDF Thantlang Commando Leader Salai Van Nun Ham kum kul le thum nih Thongnih kul ruk vaute hleithum ah ralram hmun pakhat ah a kan liamtak caah kan ngaih a chia tuk hringhran tiah Vaute hleiruk ah an langhter. Kaltakmi chungkhar Bawipa nih in hnem hram ko hna seh. Kan hero Salai Van Nun Ham ruak cu Thonghni kulruk Vaute hleili ah a chuahsemnak Banawh Tlang khua ah vui a si cang. Salai Van Nun Ham ruak a tlung lam ah a rak dong i a rak zunmuaimi khua nan dihlak cungah le tichung tiral in ruak a rak hummi nan dihlak cungah kan i lawm. Salai Van Nun Ham a kan hrinpiaktu nulepa cungah kan i lawm i upatnak kan pek hna tiah an langhter chap. NUG cozah le Chinland cozah bawmhchanhnak kongah rian ṭuan khat lai. National Unity Government cozah le Chinland cozah cu minung hawi cung zawnruahnak bawmhchanhnak kongah rian ṭuan khat dingin lungtlinnak an ngei tiah theih a si. Chinland cozah Social Development Minister Pu Za Thawng nih cun a hlei in minung hawi cung zawnruahnak he bawmhnak kong ah hmunkhat ah rianṭuanṭi dingin le i pehtlaihnak a ṭhat chinnak ding caah a si. Hi hnu hmailei zongah atu nakin kan i pehtlaihnak a ṭhat i minung hawi cung zawnruahnak he bawmhnak kong ah rianṭuanṭi dingin timhlamhnak kan ngei. A hlei in kan kalpi dingmi cu ram chung ralzaam hi kan si khawh chung in kan bawmh hna lai tiah a chim. Cuhlei ah Chinland cozah Ministry of Social Development nih a kalpi dingmi innlo chuahtak in ralzaammi tualchungmi hna minung hawi zawnruahnak he bawmhnak pek ding ca zongah NUG cozah nih siing zahnih sawmnga a kan pek chung. Hi bawmhnak pawl zong hi ralzaammi hna caah pengtlang nawlngeitu hna he kan i bawm lai i biatak tein kan kalpi lai tiah a chimchap. NUG cozah Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement ah minister hna le ṭuanvo ngeitu hna, cun Chin cozah Chief Minister, Social Development Minister Pu Za Thawng cu Vaute hleithum ah khan online in biaruahnak an ngei. Chin miphun nih hriam tleih in dohthlennak a tuah kum sawm thum le pariat a tling. Chin miphun dohthlennak kum sawm thum le pariat cam tuak ah kum tling Chin pa hna cu miphun le ram caah ralkap tla ding in Chin National Front nih vaute kul ah an thanh. Thonghnih kul ruk vau te kul hi Chin miphun nih mah te khokhan lairelnak le zauk phung sersiamnak caah hriam tein dohthlennak a tuah kum sawmthum le pariat tlin ni Chin National Revolution Day a si i kum sawmthum le pariat chung Chin dothlennak ah nunnak petu miralṭha hna le pumcheu bang pemi hna upatnak zong CNF nih an langhter. Chin dothlennak thazaang kongkau ah ral le ramkel funtomnak hi mizapi dohthlennak in a dih dongh tiang kalpi caan a si cang caah a kum tlingmi Chinpa hna cu miphun rian, miphun nih theihpimi ah i tel cio u. Ramchung ramleng Chin miphun hna nih tulio ram tangah chawnzan in raldomi kan nu ralṭha le pasalṭha hna caah nan ti khawh tawkin chawva siseh, thlacam siseh, philhin lo tein rak kan dirhkamh cio ko law tiah kan in sawm hna tiah an langhter chih. Ralkap thiannak ramkhel sernak ding ah hriam in doh lawng lam um chun a si tiah CNF chairman nih chim. Thawngnih kularuk vaute sawm thum cu Chin miphun caah hriam tlai in CNF a dir a kum sawm thum le pariatnak Chin Revolution Day a si. Myanmar ram ah ralhrang cihmi i ralkap thenhnak ramkhel thar sernak ding caah hriamnam in doh lo ahcun a dang lam dang a um ti lo, tiah Chin National Front Chairman Pu Zing Cung nih nihin ah a kum sawm thum le pariatnak Chin Revolution Day ah a chim. Nation wage ceasefire agreement in ramkhel buainak cu ramkhel ningin silhnalh ding voi tampi zuam a si nain ralhrang nih an biakam an let i hriamnam thazaang in thil an tuah. Ralhrang nih voi thum nawlngeihnak an lak. Tu cu ralkap thiannak ram lei hmuitinh in ralhriam in doh lawng hi lam um chun a si tiah a chim. Tulio Chinland ah Chinland phunglam thonghnih kul le thum cu fehter a si cang i uknak le phung le lamning le cang in ṭuanchuah cuahmah a si. A hleikhun in pengtlang sining hoih in Lai phunglam he aa tlakin ningcang in ukhruainak kalpi a si. Chinland cozah nih fimthiamnak, ngandamnak, zatlang ṭhanchonak hna rian khinh in an kalpi. Chin National Army cu tlamtlingmi ralkap si ding in ser cuahmah a si. Ralhrang chimhihnak ding ah hriamtlai dang dohthlennak tuahmi he hmun khat ah kan dohthlennak hmai kan fung chin lai. Chin miphun mahte khuakhan lairelnak ngahnak ding le zauk phungram kulkum sernak ah Chin miphun mizapi he hmun khat ah kan kawltung kan phan hlan lo tuanbia kan ṭial ṭi hna lai tiah CNF chairman nih cun a chim. Phungpi he ramri kongah longtlaizi peng le thaltlang VC hna tonnak ngei. Thonghni kul ruk vau te hlei sari chun suimilam pasha ah Deputy Commissioner Longtlai Office Chamber ah Zipeng Pu Daniel Ruat Sang hruai nakin Thaltlang khua he Phungpi National Park ramri kongkau ah tonnak an ngei hna. Pu Donny Lalruatsanga nih cun Phungpi National Park hi Mizoram sining zongin sunloih ngaimi a si. National Park i thanhmi hmun lawngtlai nih a ngeih hi district ca zongah lunglawmh awk ngai a si. Ramri kongkau ah Thaltlang VC biathlah zong hi hmaizah awk ngai a si ko nain National Park ah thanh a si cang. Thanh a si lioah ramri kongkau ah lungtlin lonak a um caah tu dirhmun cun thlen khawh a si ti lo. Kum thong khat zakua sawm kua le pasarih ah stage notification a chuak. Lungphun a si. A sining te ahcun kum sawm thum leng a kal cang. A sining dingin thlen le kalpi khawh a si lo. Cozah nawlchuah zultu le kalpitu kan si hi a hau. Thantlang khuaca zongah National Park nih ṭhanchonak a chuahpi ka zumh. Ṭhanchonak ding hna zong khuakhan a si. Ramri chingchiahnak felfai lo a um cun LADC lei le Wildlife Mizoram nih silhnalh cawh hna seh tiah a chim. Pu HCL Ingkima EM Forest LADC nih cozah gadgets a si caah puaizan a si lo. A sining in kan cohlan a hau. Phungpi National Park hi a kiangkap khua nih kan khua ṭhanchonak caah kan hman thiam a hau. Thaltlang khua ca zongah ṭhanchonak a um nakhnga bialtu MDC he zung a si khawh chung i zuam ding in kan i tim. LADC lei in ramri kongkau ah theihternak chuah zau a si lai tiah a chim. Thaltlang VC lei nih cun ramri kongkau ah an dirhmun le harsatnak hna an chim. Pu Marcella Chun Lawm um ah DCF Wildlife Mizoram nih cun Phungpi National Park hi gazette nih Thawngkha cukua sawmkua le panga ah preliminary notification a chuah. Cun kum thong khat zakua sawmkua le pasarih ah final notification chuah a si kong le kum thong khat zakua sawmkua le pakua ah lungphun a si. Sanctuary le National Park i thanh a si lai i prosidak phunphun hna an langhter. DCSO Pu Lian Chung Cinzah nih Lawngtlai Filling Station dirhmun a zoh. Thawhni kul ruk vaute kul ah DCSO Lawngtlai Pu Lian Chung Cinzah nih Lawngtlai Filling Station dirhmun a zoh i tu dirhmun ah petrol le diesel ah thinphannak zeihmanh a um lo.

DCSO Pu Lian Chung Cinzah nih cun US Asia buainak ruangah petrol le diesel ah harsatnak ton khawh a si caah filling station zohkhenhtu hna cu mizapi nih chambau loin petrol le diesel an lak khawh nakhnga an olretmi dirhmun hngal fiang dingin a cah hna. Cun Puliam chung Cinzah nih cun Ziping he tiin biakhiah cang bantukin petrol le diesel chiah cia liter thong riat lawngah dur in donh cia na si lo kong le liter thong ar cung cu permit hmangin pek a herh kong filling station zohkhenhtu cu bia a beuh hna. DCSO chim ning ahcun tu dirhmun ah petrol le diesel dirhmun a ṭha. US Asia i dohnak ruangah maw thildang ruang zongah mizapi tlachamnak ding a um lo. semral bal a mikip nih thiam a herh tiah a chim. Myanmar ralzam hna exit permit caah singa hal kongkaw ah Delhi High Court ah chuahpi a si lai. India ram New Delhi ah ummi Foreigners Regional Registration Office ah Myanmar ram mi hna ram thumnak lanhnak nawl exit permit ngahnak dingah singa hal an si kong he pehtlai in

Hi itonnak ah CRC hruaitu hna nih exit permit chiah ah tangka tampi hal an si kong an chim i phungfim nih cun hi kong hi phunglam bantuk in silhnalh a si khawh nakhnga Foreigners Regional Registration Office in halnak catlap siloah a felfaimi fenh-nak a um cun biaceihnak phung ning in ka chuahpi hrim lai tiah bia ka kamh ngam hna tiah a chim. Dr. Asuk Agarwal i zuamnak thawngin Myanmar ralzaam ngakchia hna cozah sianginn ah man loin siang kai khawhnak nawl Government School Admission an ngah hlei ah Matachanan Devi sii-inn ah a harsa hlei khunmi caah sikhiahmi economically weaker si cun tawlrelnak in man lo sii ai zung pek an si. Mizoram ah rithaisii in nunnak liam an tam chin. India ram Mizoram state ah kum thong khat zakua sawm riat le pali in kum thong hnih kul ruk tiang ah rithai ruang ah nunnak liammi thong hnih hlei ruk an um cang. Thong hnih kul ruk chung ah nunnak liam minung hlei kua an um manh. Excise and Narcotic Department chingchiah ningah tukum rithai ruang i nunnak liam hi pa hlei sarih le nu pahnih an si. Heroin le sidang cawhmi hman ruangah an si tiah an ti. Nikum chungah rithai hman sual ruangah nunnak liam za hlei riat an um. Hi lakah pa zakhat le nu hlei riat an si. Rithai ruangah nunnak liammi tam deuh hi cu heroin ruangah a si. A dang cu heroin le sidang cawh chih ruangah a si. Kum thongkhat zakua sawm riat le pali in tu kum chungah Mizoram ah rithai ruangah thimi minung thonghnih hleiruk an um cang. Hi lakah thongkhat zasarih sawm sarih hi pa an si i zahnih sawm li le paruk hi nu an si. UALA General Conference cu tiurala tuah a si lai. Lawngtlai District ah Lai mino hna i funtomnak bu ngan cem le ṭhawng cem Ianglai Association Conference cu thonghni kul le ruk vau te kul le nga in kul sarih tiang Cioral khua ah tuah a si lai. YLA General Conference san khatnak vau te kul le nga ah Pu Edenel Rammawi a Central Ianglai Association Finance Secretary nih ca na hruai lai i Lungtlai is bill to MLA Dr. Lorraine Lalpek Lian a Cinzah advisor to CEM cu khual lian a si lai Central UILA Vice President Pu Ti Ro Hlupuia nih donnak bia a chim lai Lungtlai District Ziping nih biachimnak caan a hman fawn lai cun hi zan ah hin hlado taktak saknak a um lai Thonghnih kul le ruk vaute kul le ruk chun ah conference biaceih tonpumh a si lai. A zaan hi cultural night a si lai. Caan hmannak hi Central YLA Assistant General Secretary Pu Ricky VL Min Than Zuala nih a hruai lai. Lai Autonomous District Council ah Chief Executive Member Pu C. Lalsawm Zuala cu khuallian a si lai. Cultural night a si bantukin Chinhrin sur miphun kip lam hmuhsaknak a um lai. Central UILA President Pu F. Lalrothanga nih biachimnak le MTP General Headquarters lei nih biachimnak an ngeih lai. Thawhni kularuk vaute kul le sarih chun ah thawhni kularuk in kul le riat Central UILA hruaitu ding thimnak ngeih a si lai. Zan caan hmannak hi Central UILA Treasurer Pu Lalngeih Zual Fan Chun nih a hruai lai. Longtai West Bial tu MLA Pu Si Ngun Lian Cung cu khual lian a si lai i Pu LZ Tluang a Central YLA ex-president nih hruaitu thar lawmhnak a neih lai. Cun Lai Students Association General Headquarters nih biachimnak an neih lai hlei ah hladawh saknak a um lai i sian lo ngai in Vaute Kulisari ah YLA conference cu a dih ruangmang lai. Tutan thawng kan thanhmi cu khavel khan a si rih lai. Zohtu le ngaitu nan dihlak chungah kan i lawm. Hmaizarh ah kan i tong ṭhan te hna lai.